Tēnā rā koe e te rangatira. Ko Tararua te maunga, ko Ōhau te awa, ko Kikopiri te hapū, ko Kapiti te motu, ko Raukawa te moana. He uri tēnei o Raukawa e pakē atu nei te reo ki a koutou katoa, e ngā iwi o te motu. Tēnā koutou katoa i roto i ngā tini āhuatanga o te wā. Me ō tātou aituā te hunga kua ngaro ki te pō. E maharatia ana tō mātou tangata, tō tātou toa a Anarū Rob, he tangata i tū pakari mm. i ngā mahi to hoa pūmau. Wai hoki tō mātou tūnga ki a Huirangi Waikere Puru. Ka tai tēnei ki te rua tau o tōna matenga atu. nā Wirirangi Tauira tō tātou rōia mō te take o te reo Māori ki te rōpū whakamana. Ka maumaharatia hana te hemara, te wahine toa nāna te pitihana mō te reo i kōkiri. Me kī, moe mai rā koutou e tohunga mate. Te tini noho o tātou mate i ngā marae katoa, i ngā tōpito katoa o te whenua. Tēnā tātou i ngā mahi a te hunga ora, tēnā koutou i ngā kaiwhakarite i te hui nei, e te rangatira e Tio, kei te mihi ki a koe mō ēnei mahi nui. He maha ō painga, Engari i tēnei rā ko te painga, ko te karapinepine i a tātou katoa, te kaumātuatanga, oe te. Ah, reira kei te mihi, ki te whakaaro, ki te wairua, ka mahana te ngākau, ka kitikiti ngā hoa, ka rere ake tēnei te manawatatanga te ki taneihu, i te harikoa. Te whakanui ngā mahi o te tau 72 ā koutou mahi. Te pitihana i kawea tahitia e ngā tono toa te Rōpū o te Reo Māori, te huinga rangatahi. E Tau e Nuku Rene rāua ko Hēmi Pōtatau. Nō muri kē mātou ngā kaiwhakapūmau. Nō te tau 80 i whakatūria ai i raro i te Tari Māori, Karapuke Tapu rāua ko Iritana, Tawhiwhirangi, Wellington Māori Language Board. Koirā te ahu o ngā wharirā. Me kī, he tamaiti nā ngā rōpū o ngā tau o mua atu. Kāre he matui tua atu i a koutou, kāre tua mai, kāre tua atu. Hoi anō tā mātou i tēnei hui, i tēnei rā, te wiki hoki e tū mai nei, he mihi ki ngā rōpū, ki ngā tāngata nāna mātou i whakawhānau ki te ao. Ko ngā whāinga o te rōpū Ngā Kaiwhakapūmau e toru. Kia whakatairangatia te akoranga me te kōrerotanga o te reo Māori i roto o Pōneke. Tuarua, Kia whakamanaia te reo Māori hei reo whaimana mō Aotearoa. Tuatoru, kia whakatūria he puna pukapuka, rauemi hoki mō te reo, mō Pōneke. Taku mōhio nā Ānaru rāua ko Alison tērā i kawe. Mm. 83, ka tau tētahi kaupapa hei mahinga ake, te tau 83. hei hāpainga ake mā te rōpū. E rua ngā kaupapa i whakataungia. Tuatahi, kia tū he reo irirangi mō te iwi, ko te reo Māori tōna reo pāho matua. Tuarua, kia kōkiritia he take ki te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi. Na, ka tīmata ngā rangahau, ngā mahi tuhituhi, ngā mahi kohikohi moni, mō te rua tau. Ko ngā wāhanga i aronuitia i roto i te take rā, ko aua take anō o te pitihana, o ngā rōpū e kīia ana ko ngā rōpū mātua, o ngā rōpū tuatahi. Arā, ko te mana o te reo, ko te wātea o te akoranga reo ki ā tātou tamariki i roto i ngā kura, ko te rongo i te reo, i te reo irirangi me te pouaka whakaata, me te whakamahi te reo i roto i te hauora me ngā hōhipera. E hari te mea nō mātou ngā ringaringa mahi, ngā mōhiotanga i te tūāpapa o te mahi nei. I takea mai ngā mōhiotanga i ngā tuhinga me ngā rangahau a Te Kapunga Dewes, a Whatarangi mā, a Tākuta Richard Benton mā. Ka rangona te take i te tau 85. E whā ngā whakawākanga i taua tau anō. Te nuinga i te marae o Waiwhetū. I haramai ngā kaumātua o ngā iwi o te motu. ki te tautoko. He waipuke tonu te taenga o ngā pakeke. Ko ngā kaumātua i noho kē i te marae o Kōkiri, ki te huihui o rātou whakaaro i te pō, i ngā pō o mua atu. I tautokona te kerēme e te rōpū whakamana. Engari kāre i tāria te pūrongo e te Kāwanatanga. Ka rere pōnānā ki te whakauru i tāna anō pire wai mea. Āe, i hōmai te ingoa whaimana i te reo, engari kotahi anō te mōtika i whakaaengia i raro i te pire. Ko te mōtika kia tū te tangata reo Māori i mua i te kōti, ki te kōrero ā-waha i te reo. Na, e pērā tonu ana te whakarārangitanga o ngā mōtika ki te kōrero i te reo i roto i te ture i whakahoutia i te tau 2016. Kei te waimehe tonu. Muri mai i tērā, I whakatūria te teihana o te reo irirangi o Te Upoko o Teika, e pāho tonu nei i te reo Māori i Te Whanganui a Tara. Me mihi rā ki ana kaimahi pono, i mahi i roto i te korekore, i ngā rā i taka ki te raruraru, ka whakaae ngā kaimahi kia mahi mō te kore moni noiho. I muri i tērā, ka whakatūria ētehi atu take kōti, take ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti. Tuatahi mō ngā raihana reo irirangi FM, haere mō te rua tau. Tuarua, kia tū he pouaka whakaata Māori, i haere mō te rima tau. Tuatoru, ko ngā pūtea pao i haere mō te waru tau anō. I ēnei tekau tau tata, ngā raihana waea pūkoro 4G, tae mai ki tēnei rā, ko ngā raihana pūrere ipurangi pūkoro 5G. Kei te haere tonu ngā totohe a ngā kaiwhakapūmau. Ngā kōrero ki te Karauna mō te whāi tī. Ka take tēnei a Huirangi rāua ko Whatarangi. Tō rāua hiahia kia whakahotingia. Me kī, ko te ōhākī tēnei a Huirangi Waikerekuru. Kua whakaae te kāwanatanga kia wehea mai kotahi haurima o ngā raihana whāiti mā te iwi Māori. Ahakoa te tohe kia hōmai te haurua, ko te roa te whānui o te hōmaitanga he haurima, 20 ōrau, hei whakatū kamupene, hei whakatū ara whakangungu i ā tātou tamariki, hei ahumahi hou mō apopo. I hainatia te kirimana i te pepuere. Hei te Tihema, te tūmanako, ka whakaurua te pire ki te Whare Pāremata. Hei whakatū Māori Spectrum Commission mō ngā reanga kei mua i te aroaro. I konei ka mihi ki a koutou ngā mema pāremata, me te aroha nui, nui, nui rawa atu ki a koutou, e kawe nei i ngā take taumaha mō mātou te iwi, anei mātou kei waho e tautoko ana i ā koutou mahi katoa. Ko koutou kei te tātāngia e tauiwi, kei roto i te ana o ngā raiona. Nō reira, koinei te tangi me te aroha nui ki a koutou. Kia kaha. Kei te haere tonu te rōpū o ngā kaiwhakapūmau. Kei te ora tonu, kei te rēhita tonu, kei te hui tonu. Rue tekau ōna mema haukori. Kei te haere tonu āna kaupapa. Te tiaki i tāna teihana reo irirangi o Tēpoko. te wetewete i ngā ture reo Māori, te tautoko i Te Taura Whiri, ngā hiwi, koutou, tautoko, tautoko i te Komiti Hou, Te Mātāwai, te Komiti o ngā Iwi. te peka atu ki ana kaumātua, ki a Whatarangi, rāua ko Aunty Francie, ki a Tākuta Richard Benton, ki a Heri Niwoko. I peka atu au ki te kāinga o Richard Benton i tērā wiki. Mm. I kirikiri roa. Kei te mahi tonu. Kei te āwhina tonu i ngā mahi rangahau hōhon, nunui. Kei te tuku i āna mihi nui ki a tātou katoa. Tēnā koutou katoa.
Kia ora. Ka rau. Tēnā wai atu.
Tēnā karawhiua mai. Ka haere aku wai atu. O ka retai. Ah, me wai, me wai atu.
I ka hano a rangi me wai atu. he wai atu tēnei no te pūrau o te awa o taki. Ko te pā i reira ko katiheku. I enei rā i toru ko whakaakungi a hau ki taku mokopuni te kura kaupapa.
Kei te rangona tō reo, Rangi. E rori i roto i ngā rūpene. Tēnā me te rūpene, he lupin, o tēnā me te pāhi, he kupu mō te gorse, engari takea mai te kupu box bush, he box. Hai whakangahau tēnei i a Hīria. ko Hīria taku hoa i te onasia, ko māua anake ngā mea i te karāhi, kia mohu koutou i te whare wānanga wiki tōria. mm.
Ah. Kāra whio mā, Ripi.
He waiata mō ngā rori o Katihiku, te wā o te hi inanga. Peka atu te tangata ki te hi inanga i te taha o te awa. Ka koke, ka koke, ngā rori o Katihiku.

Wairua hei. Kia ora tātou. Kia ora Perepi, kia ora. Aroha mai, ka ora hau te mōhio nei tēnā, tēnā waiata, te roa hoki nei o taku noho nei ki wāhi kē. Engari he, he, he waiata anō, e Joe, e mōhio, tino mōhiotia ana nei e, e tāua nei, e Perepi,